Kamoro moro maintie jara ma Lulu TV en kinde makare ma indi en chenro mar thuondi kod an Oloo Nyakwar Mbaka. Achiel kachiel watemo kelo ni thuondi go eko mag Luo kaka ne gibet kendo gigo eko ma bende ne gitimo. Omiyo odiechieng' ma kawuono bende wantiere kod jaduong' kaendi wadwa rango weche ariyo. Nyocha chande ni warango nu pogruok mantiere kuom bedo ng'ama thuon to gi ng'ama jatelo. Odiechieng' ma kawuono wadwa rango ni Pogruok mantiere kind thuon to kod ruoth. Achiel ka achiel jaduong' biro nyisu nyinge kaeto obiro dhi nyime kod chenro machalo kamagi. Jaduong' mos oganda. Jokanyanama mosu ni oimore uru kendo kawuono wan e program machielo machal gi mane wasewacho ka. Koro Arwakou ni mondo uchik itu hmm. mondo uwinji gima wadwa wuoye kawuono. An nyinga Tom Jole, nyakwar Jole. Nyakwar Jole.
Eh. In ne nyakwar Jole. Eh. To Jole ni to ne ok obedo thuon kamoro amora kata ruoth. Jole ne en ogai. Ne en ogai.
Hmm. Ogai en chief koso? Ogai En ng'ama kelo kue. Ng'ama kelo kue. Ah. Kendo en ng'ama nigi lwete maber. Ka weche dhi marach to ogawe. Ogawe. Onya awewu. Ochogo ji ni awewu. Ah. Uru ane wach ni mondo winje maber. Eh. Uru tere matek kamano. Eh. Eh.
To ng'ama lwete ber to tiende nade? En gi gimi en kidonjo ode inyalo chiemo. Eh. Inyalo yudo gimichamo. Inyalo yudo kata gimomiyi kidhi gori kuome ni jaduong' piny omuoma eh. yudna gimoro adhi akonyorago hmm. iyudo iyudo idokgo iyudo idokgo thothi ok ni idog nono ah, onyalo go ni kare dog ane iduog chieng' ma kama eh. koro kiduogo to imiyi imiyi gimoro eh. koro ne en ng'ama lwete ok ni nono yo ne en ng'ama ne lwete nojamoko nojamoko en mane en wuonu mane kwara monyuolo
monyuolo wuoru eh.
okay gai nyapiemre koro mwandu gai pod nitie koso mwandu la mwandu gai norumo en be nonyuomo mon apar gang'wen koro un uonge mwandu aa ah, ah, to mwandu be kama ne entie ok rum chiemo moro nolawre ng'ato nochako Nyakware mono obedi go kata ndok lounda mare moro. To sani to mwandu no. Sani to pod oonge. Erokamano.
Jaduong' kawuono odwa rango ni to pogruok nitiere kanye e kind ng'ama en thuon to gi ng'ama en ruoth. Weche ariyo gi kidwa chalore to kendo ne joma bende samoro onyuol machiegni kaka wan ok de wakang'e ni to ler nitiere kure ni ng'ani en thuon to ng'ani en Ruoth. Wachak gi nonro mar thuon. Thuon en ng'a? Erokamano kuom penja penjo. Mm. Thuon achiel ne en ng'ama jachir mm. moyie kedo nogandane mm. kaka ndalo machon yes. To thuon en ema notelo ka ji dhi e lweny. Mm. En ema notelo ka ji dhi kata e dwar. Mm. Gima kata ka wang' lemo gi rubiro, mm. to en ema okete piny. Mm. Koro thuon ne en ng'ama ok dog chien. Mm. Ka idwa kedi ne oganda mondo oganda oyud gimoro. Mm. Thuon en ng'ama noyie tho ne ng'awa oganda ne. Mm. Adwa miyi ranyisi. Yes. Ka owuor wuon kere ne tiyo hmm. to nyakach ne jo kedo gi ne gisik gilaro tong' gi Kano. Hmm. Koro ne iyiero thuondi mane dhi kedo lwenyno. Hmm. To kendo bende ne iyiero ng'ama oyie thone pinygi. Koro kapok ne ji odhi to ne ipimo bel. Lokoni ng'ane lweny ni ti idhiye hmm. to in ma in thuon hmm. in emi dhi dong' hmm. e lweny ni in emi dhi negi to kinegi to wakonyore pinywa ni koro wayudo inyisi ka ji dwa wuok dhi e lweny ni in idhi dong' ee to kendo pod thuon idhi ni a ah, a ah, ka piny Kisewinjo ni dhi dong' to pod idhi adhiya. Japiny oneno ni an ema dhi tho ne piny adhi. Oh. Iyo ka an ang'ama thuono ka luor. Oh. Eh. Koro ma na mi ranyisi mar nyakache. Mm. Koro kane ji odhi to wadi be wuor miluongo ni Osiro. Mm. Ema ne jodhi to ka lweny nomoko e kind Kano gi Nyakache. Mm. Ma ji onegore. Mm. To Osiro ema nonegi. Mm. Kech no bilo no osewacho ni in ema kosenegi to Nyakache dhi yudo. osiro nokoni an be ok aluor ji okedo kedo kedo ronyo osiro nonegi motho mokelo pi manyaka joyudo piny koro wadak e nyaka ang'o ma nularo gi kano ne walaro lo awach kacha cha dong' ne notong'wa ga wach dong' ne ka nyakach ni koni to kano ni koni onge ng'a koro dok koni kanyo ma nonego osiro to osiro no iwacho ni nolokore thuol ma iwacho it is believed ni ne olokore thuol Yande inene kanyo season ka season. Yeah. Tito ni tito onge. Koro ka di ni mm, osiro wuok ndalo mowuok koro en aena bathaura kanyo en thuolo moro ng'ongo malich Hmm. mokalo. To manyiso ni kane osiro tho to ne ok oike mano lokore thuol. Iko ike Hmm. to belief mar ji Hmm. ni kama nonege ne ma thuolino otimo ang'o owuoke. Hmm. Koro i assume ni mano ne en nyaka kawuono nyaka kawuono ti awinjo ni onge to yande yande ojanene mm. kaka ni neno mieri cha mm.
tang'o ma nularo gi jokan ne ji laro lo tong' tong' tong' winja mm. tong' ni koni korwa koni korwa nikech ka jo nyakach nodhi nyaka loka nyaka awa ma gidhi nyaka kununu ni rai Hmm? iwinjo Awinjo. koro rai kuro Mm. ema ne kano bende koni ma pinywa ok utim ang'o ok udagie Mm. koro ne en ane lweny mathuru Mm. to lang'o be gowa gi koch Mm. lang'o be makerejogo be ne kedo gi nyakach gi koch koro thuondi ema ne nyalo nyalo ma kamano Thuonde mane telo e lweny ema ne telo e lweny kendo giyie dong'.
kendo giyie tho To ka gidong' to ang'o matimo? Ka gi- ka gidong' to konyruok obed Koro uonge gi thuon. Sama thuon odhi modong' Ah, e thuondi ne lweny. ok nyal bedo achiel kende Ah. ne ginyalo bedo kata ariyo kata adek Mm. ma kama otho to ng'ani take over Mm. Eh. To ng'ama ne yiero thuon ni koso en mana ng'ama inyuolo to naturally en ji wacho mana ni ng'ane to en thuon. Koso nubedo piny kamoro tiwacho ni wadwa yiero thuondi Uh, uh, ah, ah, ah, ok nyal timore kamano. Mm. Thuondi ne chakore gi tim gi mineno. Mm. Ee. Ineno gik mitimo kata kapod itimo. Mm. Thuondi ne bedo jaj mana kapod gitindo. Kiak nyo, nyo timo gima kama, nyol dhaw wuok gi gi kinduwa gi joma kama, to gin mana joma tindo, ogo jogo motimo nade. Ma, ma riembo gi. Koro Ichako bedo gi chirno, ibildogo mos mos. Mm. Eh, kanyo ema nichako nenie. Mm. To ok ni iwacho ni ng'ani koro ithuon. Timni mar kedo matek kendo chung'ra motegno ne oganda mari ema ne keti thuon. Ema ne keti thuon. Eh. In ing'ama ok dog chien. Mm. Ing'ama bende ok nyal ing'ama ok chogi.
Kisewuok ni timo to itimo. Mm. Eh, to bi chogi.
Thoth thuondi ne ok chogi ma winji. Ma nyiso ni ose chodo to chodo. En ng'ama wiye tek. Eh, wich tek be en. Eh. Koro wich ng'ama wiye tek gi ng'ama thuon en ng'ata achiel. Thuono imedo gi wich tek. Mm. Eh. Nikech ka ok wiyi tek kiluor ka okoni ni ang'ani eh? ng'ani we gino ti oseweyo to gicha to biro biro marach Ah. koni thich adhi Adhi. ee kata ka kata ka tho no otima ng'owa Oyuda. obedi Waduogo e thuolo mar ariyo wadhi kawo yo matin. Kwa kawo yo to wadwa duogo ng'eyo ni to kare joma wigi tek gi kar wan gi thuondi mang'eny sani kabisa. Ma idwa duogo lero nwa ni bin dibed ni nyaka nyithindo ma wigi tek kawuono gi eki gin thuondi.

Warango pogruok e kind thuon kod ruoth. Kik wiyi wil ni mokwongo chande kane wan gi jaduong' moro, ne warango pogruok e kind thuon kod jatelo. Odiochieng' ma kawuono warango pogruok e kind thuon kod ruoth. Omiyo nyaka ing'e ni magi eki gin weche mopogore duto, jatelo, ruoth kaachiel kod thuon, mago weche adek ma bende pogruok margi nitie. Arwaki e studio jaduong'. Chak imoso oganda. Amos wuon oyimore uru koro.
Eh. Wan e dala FM ka. Eh, wan e Lolwe TV. Lolwe TV. Eh. Eh, mondo wawachi weche ma oluwore goganda marwa eh, mar Luo. Eh, Dala FM to nyamin Lolwe TV. Ero kamano. Onge kosa moro amora kata kiwacho. Yeah. Koro jaduong' kane wadhi e yuote wacho ni ng'ama thuon en ng'ama wiye tek. Ok ok ok en ng'ama wiye tek. Yeah. Yes, sir. Wich teko. ago loko wach mar wich tek ojachir ojachir eh. eh, jachir koro kele maber eh, chir na uh-huh. pani is the right language yes ng'ama thuon en ng'ama jachir hmm. oyie oyie meet consequences gimoro amora marach kata maber motimo ang'o hmm. mobirone hmm. to ok odog chien Ka oneno ni otimo gima ni kare. Mm.
Manyiso ni en chir e gima ni kare, ok chir e gima rach.
Gima ni kare, mina ni gin to dhi konyo oganda. Ok en owuon. Ok en owuon. Oyie tho ne ne ji. Oyie tho ne oganda. Oyie tho ne oganda mondo oganda oyud konyruok. To ng'ama ruoth kare en ng'ama chalo nade? ruoth
nitie gi weche mang'eny hmm. Ng'ama ruoth achiel mm. onyalo bedo ng'ama konyo ji mm. mohero ji mm. eh? mm. dholuo noko ni ng'ane ruoth ruotha ochiko ite kendo yie konyo ji kendo timo counseling yes. okonyo onyalo ng'ado rieko makonyo ji mm. to kendo en ng'ama kidonjo kama entie yeah. joma ne thoth ruodhi mm. ne nigi miluongo ni uh, honesty mm. Mokwongo gin joma ratiro, gin joma joratiro. Mm. Mar ariyo en ng'ama generous mm. ng'ama ng'won mm. eh? iwinjo en ng'ama ng'won en ng'ama ng'won ma gima en ma jachiwo eh, yeah, oh. that is the right word oh. ojachiwo eh. ma kigori kuom ni ah, wach ni kakoro maki kama dhigori kuom ng'ane en emonyalo timi nade mm. emonyalo konyi Eh. Ikoni nyaka kucho ni kawach ni tek. Eh. To koro dhi gori ir jaduong' jaduong' jo jaduong' jole jaduong' jole kwara ma jole ne odak gi ji mang'eny eh. to kendo ji mang'eny mane okonyo eh. eh. ma kigori kuome mm. ni to koro jaduong' mm. an amoko gi keny mm. dhako weya mm. donge digony na gimoro donge adhi duogi dhako ne nyalo we ng'ato ka en gi keny keny keny keny nyombo oh. kech ing'e ni chon ne ok nyuom less than to papa eh? morini iseyudo mana auchiel kende mm. jothurgi nyako dwa mayi dhako mm. koro idwaro ng'ama idhi igori ire mm. ni ah gwe moro ng'ane man ng'ane maber en man gi en gi chuny ma ruoth mm. en gi ruoth e ochiko ite mm. owinjo problem mag ji Yeah. En ema idhi igori kuom. Mm. Ee. Kendo joma chon nohero mondo yier ng'ato Mm. ruoth Mm. kaluwore gi kaka chunye otimore nade Mm. chalo gi kaka orwako Kaka kaka orwako ji. orwako ji. Mm. Ee. Koro ruoth ne en ng'ama rwako ji, Mm. en ng'ama nigi chuny, Mm. en ng'ama ng'ado rieko, Mm. eh, Mm. manyalo konyo ji. Ee. Koro ma kobed kama to watimuru kama. Mm. Eh. Mano ruoth. To kendo en ng'ama kata udonjo e dala ni ji adi. Yeah. To uchiemo chiemo waka ni moyo kuyieng'. Mm. Eh. Ok uwuo gi kech. Ok uwuo gi kech. Ruoth ne ok yie mondo dala ni ji owuok e mago go lawo piny. Eh. Ng'e go lawo piny. Eh. Eh.
En ng'ama kata ni nyaka ibile e gimoro. Kiromo kode be nyaka iaye gi gimoro. Eh. Kaka koro aromo kodi jaduong' ni kawuono

To ok ging'eny ah. nikech eh, gimoketho piny ahinya en pesa. Ah. Eh, miyo gik moko.
To ne ruoth mi kata ogonyo ni kata chiaye. Kata chiaye kata eh.
bel kidhi nikecho ingri ka ah. piny oto. To mi bando kata oduma kata bel ni dhigo. Donjure dero kanyo utuom ne ng'ane gini kik ng'ane kech ne gi nyithindo. Eh. Imiye amiya. To sani inyalo dhi ir ng'ato ni en gi pesa adier kendo ing'e ni en gi pesa. Eh. Eh? Ah. Hola kata alufu apar jolon nega. Ah. Mm. Ok onyal miyi. Mm. Thothgi ok miyi.
Mm. Mag mani ok wanyal wacho ni ruodhi onge sani. Ah. Nitie achiel achiel. Ruodhi pod nitie. Eh, pod gintie. To penjo ma bende daher ka penji ka thuolo dhi ka rumo en ni ruoth be nyalo bedo thuon? Koso thuon be nyalo bedo ruoth?
Nitie ruodhi moko mane imiyo ruoth nikech othuon. Hmm. Hmm. To thothgi ruodhi ok ne gin thuondi ahinya. Hmm. To bende ginyalo bedo nikech samoro ah. otelo ne ji ma ji oloyo lweny moro. Koduogo were gi wach lweny. Tego ni a a ng'ane ma koro waketo ruoth en monyalo ritowa. Iwinjo? Mm. Ruoth bende ne nyalo bedo fuwo mm. kaluwore gi kaka notelo ne ji. Yeah. Iwinjo? Awinjo. Hey.
To sani bende wan gi tuon. Sani wan gi tuon. Mm. E hey. piny masani. Hey. Iluo nyango. To Raila iluongo nang'o? In ema iwachi ne jaduong'. Raila en thuon.
En thuon. Hey.
Ok en ruoth.
Pod ok dwa wuoyo thuon. Hey. Raila en thuon. Uh -huh. Hey. Raila en thuon. Kendo ineno gik motimo, otimo kaka ng'ama thuon. Hmm. Eh? Kech ma ok chamo muma. Eh. Ok chamo muma kende. Hmm. Gik ma Raila osetimo ng'eny ma kata chamo muma ma nyoro ni. Hmm. Gik ma Raila osetimo ng'eny. Hmm. Eh? Ma kata kwa weyo. Koro en thuon. En thuon.
Hmm. Kata orengo en thuon. Hmm. Eh. ng'ama ka wacho biro ni koro idhi chung' ne oganda gimoro to ok odog ang'o mm. ok odog chien oyie koro thuon masani eh oyie ni kata kodhi jela to timo ang'o mm. odhi mm. eh Koro ilweny.
Koro migona be nyinyi joka koro wuok thuon ka. Eh. Eh. Koro migona be wuok en thuon. En thuon ma oyie ni kada ka ng'o timore to timre. Mm. Eh. Ok one mudho layo. Eh. Eh.
O ng'ama neno mudho layo ot mano ng'ama ok thuon. Mano ng'ama luo. Mano ng'ama ngoro. Eh, mano ngoro.
En ka ogiko tieno to layo to oluo. Eh, ni wang ni wang jomoko kiye no ndiegi kane ni e laro kanyo kanyo jomoko kiye wang ginegi.

Mago joma thuon. Ok inyal buoge ni kiny wabiro maki to yud kupondo. Ah, ayude ayuda. Iyude ayuda. Eh, kuri maki amaka mondo dhi kode kuma idwaro. Mano thuon. Mano thuon. To ruoth. To be, eh? Ah, eh. Ruoth wawacho ni Adhi adhi gi nyime kapok wadhi e wach ruoth. eh. Iwacho ni to be ang'o motimo? eh? To bende thuondigo mm. ginok. Ginok. Ee. Hmm?
Gin mana joma inyalo kwan. Gin mana joma inyalo kwan. Hmm. Jomoko wuok awuoka ni en thuondi ka koro gik kama kama rach. Ko gik tiel apar gariyo. Ka tiel apar gariyo koro dok chien. Ah. Hmm? Koro koni ah, eh, an bende atuo. Inyalo koni an gi pressure. Gi pressure ma onge. Nikech ah. koro eh? Nikech koro weche tek. Weche koro tek. Eh. Ee. Nikech ne ka jowa Mwenje wari uri kwa yeti. Koro mago ero kamano to wachna ni ruodhi. E wacho ni ruodhi sani odok piny. Ruodhi odok piny ah. nikech wuoro mar tin gik moko. Mm. Eh. Chon ing'e ni gik maduong' ma ne omiyo ji bedo ruodhi mm. ne gin ne gin gi mwandu mm. malong'o ok mar ok marufuku mwandu mineno jamni man kul rombe chieme dero yek dere dere ah. ok dero mm. to kendo obedo gi dere deche owuon mm. iluongo ni en ku puothe kopur to deche ne yole to un tind uonge dero nang'o eh? to ng'ama nodongo ka dero nitie ang'o momiyo dere gi yudo piny okethore piny olokore mar pesa jo to dechi no be kikedo kanyo to kanyo ma koro jokuo neno hmm?
Jokuo biro manyi. Ikweli nyaka kada mine chiegi midago tucho pie dero piny. Mm. Eh? Mari oweyo to mari ni ema okawe ba. Gionge eh luoro mako nyaka mine mwadak go. Mm. Ah. Koro onge tiende iket dechi. Mm. Mabe ok bibi eh. Koro sani dero onge. Dero ma dero ni mana ni ofuku ni ka mm. in ka in gi dero ni to pesa ma in go ma kare ka yuri moro ngeri. Ikaw ma idhi ng'iewo sukari. Mm. Eh? To dero mane idhi tuom e cham mm. onge onge. Mar ariyo gima otamo ji bedo gi dere en timbe mag kuo. Timbe mag kuo. Eh. Mm. Nikech ji denyo kech. Mm. Kech ng'eny. Mm. Eh. Kech ng'eny omiyo koro ji ji ji ji ok ne gi jowargi wang' ariyo. Mm. Eh. Koneno gimoro to odwa mondo otim nade? Olos rieko mar time nade? Mm. Mar kawe. Mm. Eh. winjo man awinjo eh. koro miyo sani ruodhi thin ruodhi tin hmm. eh, to achiel achiel to pod gintie to pod gintie makidhi ire to eh, makidhi ire to ok ya nono hmm. kendo sani ko ruodhi gi dwa dok mana ir josiasa gi ni dwa lokore ruodhi nang'o hmm?
nikech gin ema gin gi omenda ma gin ema gineno ka gima gin gang'owa omiyo ni to ng'ane madwa chung'no en gi pesa To ng'ane ma odhi dalane no bende ni ah, ng'ane rwako ahinya ni akare ah, dhi chung'. Hmm. Koro ji neni ni onego ichung'. Hmm. To in ruoth ne bedo gi chung'. Hmm. To gi mwandu no bende duong'. Yes. To gima duong' ahinya en chuny mar rwako ji. Chuny mar rwako ji. Eh, to gi ng'ado rie.
Ng'ado rieko. Ruoth ni a ah, a ng'ane kamudwa dhiye no rach. Yes. Weuru duogo.
Timuru kama kama kama.
Koro mano e pogruok mantie e kind thuon gi ng'ama ruoth. Eh, thuon to en omuom en kose jok ni gini timo. Ng'ane we udino it ji ng'ane ka ng'ane otugo to ng'ane watiek atiek. Mm. Hmm? Kata ko thuon bende wacho ni gini wadhi timo ma kata ang'o timore kata mudho kata ler hmm. gini wadhi timo. To ok odog chien. Ka mren or sa nok odog chien. Hmm.
Eh? Omiyo koni in to Odiochieng' ma kawuono kaka ji oneni e TV mar Lolwe ni eri kik ang' gibi e dala ni in ruoth.
Awacho ni ok an ruoth sama awuoye. Eh. To ok wang' samoro jodongo moko dipo ka omonji ni to ne waneni mana e wang' jowi Eh. kiloso goganda. Ruoth eh,
ruoth bende nyalo bedo chuny. Mm. E chuny ng'ane gi ruoth gi e chuny. Eh. Eh. Mano be miyo miyo ji biro mayi. Ah. Eh, nikech Ging'e ni gibiro yudo advice. Yeah. Koro in in ruoth mar advice. Eh, an anyalo advice.
Eh, an an ruoth mar gini. Koro kare yudo chai mo ma turungi madho. Eh. Igo ma isuru awun ngani ngado na rieko manani. Eh. Nyakwar joli ngado na rieko maber. Eh. eh. Ero kamano nyakwar joli goriti ne oganda. Ah, ero kamano jokanyanam. Mm. Agonu riti kawacho ni wapuonjore manok kamano. Yeah. Gimoro wanaduog chieng' machielo mondo watem yaro gini. Yeah. e, e, e TV mar Lolwe, Lolwe TV man kidalawa ma Kisumu ka yeah. Amor ahinya gi Olomba Olonya kwar mbaka Olonya kwar mbaka yeah.
kuom luonga yeah. mondo abed e Lolwe mm. studio yeah. TV yeah. agombo ni chieng' machielo go chako luonga an gi weche mang'eny an gi weche mang'eny kata weche mag human rights Ang'eyo dong neno Oh, bag mos na ne ka. jodongo weteni.
Eh, adhi Sauru. mosogi.
Mosgi. Eh, adhi mosogi ni nyakwar mbaka. Eh, To mosu ahinya. to mos gi kawa be gineni. Eh. Ah, moso jaduong' Jose Owiti. Eh, Ka en dala ne malo lisana kanyo, ang'e ni koro obed e tie yien kanyo. Eh. Oyweyo. eh, Wiya be ok nyal wil gi jaoda. eh, Millicent Jo. erokamano. Gi nyithinde. Eh. Kama koro gibedi. ka gineni ka gi- ka ginena Eh, eh. to wi ok nyal winj gi owadwa Patrick Obonyo Maurice Obonyo Mm. o- owadwa Isaac Owino Eh, Eh, to kata Otieno Mola bende mosiepna eh, bende amosi eh. kane eh, Lolwe TV ka. Erokamano. to gi jogweng'wa duto Eh.